Пӑлхар йӑхӗсемпе пӗр чӗлхеллӗ, пӗр культурӑллӑ халӑхах ӗнтӗ вӑл. Ну, хӑй вӑйлӑ йӑх пулнипе вӑл чылай чухне, калӑпӑр, пӑлхар, ытти пӑлхар йӑхӗсенчен уйрӑлса хӑйне евӗрлӗрех хӑйӗн пикӗпе, питлӗхӗпе, княжествипе тӑма тӑрӑшакан мӗн пулнӑ ӗнтӗ халӑх пулнӑ. Халӑх пулнӑ. Укҫа та?
Хӑй пӗр вӑхӑтра вӗсем ҫавна уйрӑлса тухасси патне ҫитсех ӗнтӗ уйрӑм патшалӑх тӑвасси патне ҫитнӗ. Ҫак укҫа ҫапни ӗнтӗ укҫа туни вӑл ҫавна пӗлтерет. Пӗр-пӗр калӑпӑр пик уйрӑм укҫа ҫапать пулсассӑн вӑл хӑйӗн мӗнӗнчен патшинчен уйрӑлса тухнине пӗлтерет. Ну, шӑпталӑк уйрӑлса тухнӑ Пӑлхар патшалӑхӗнчен Савар патшалӑхӗ уйрӑлса тухнӑ тениех ҫук. Ну, уйрӑмрах тени пур. Вӑл ҫав ӗнтӗ чӑваш халӑхӗн пӗр сыпӑкӗ пулнӑ, пысӑк сыпӑкӗ. Пӗр сыпӑкӗ. Каларӑмӑр вӗт вӑл, питӗ нумай сыпӑк халӑх тесе чӑваш халӑхӗ. Пӗр йӑхӗ. Ҫавӑнпа та вӑл ҫав сыпӑклӑхе вӑл аваллӑхра таҫтах курӑнать. Нумаях пулмасть эпӗ Азербайджана кайса килтӗм. Унта та иккен Белясувар ятлӑ облаҫ пур. Унтах Вӑлхӑрчай ятлӑ юханшыв йӑхса выртать. Вӑл ӗнтӗ ҫав сӑвар ятне таҫта та упранӑ пулать ҫав йӑх. Унта та.
Вот апла пулсассӑн ку пӳлер сӑвар тени патне пырать. Ҫавӑн пекрех ӗнтӗ. Вот куратна, унта та пӳлер сӑвар юнашарах пӑлхар тени вӗсем пӗрле уйрӑлми уйрӑлми питӗ пысӑк сыпӑк курӑнса вара авалхи картасенче Шупашкар хулине те вӗте сувар тени вӑта сӑвар вӑл вӑта сӑвар тӗлӗнмелле Пӗлмелле. Сӑнласа та сӑвар пысӑк пӗлтерӗшлӗ хула пулнӑ.
Ну, йывӑҫ хула пулнӑ ӗнтӗ вӑл. Вӑл вӑхӑтра тӗпрен ӳсессӗн, тӗпрен ӳсессӗн вӑл ӗнтӗ йывӑҫ ҫуртсенчен тӑнӑ кирпӗч ҫурт пулнӑ. Чаплӑ кирпӗч ҫурт пулнӑ. Унта ӗнтӗ ҫак мӗне сӑвар пике пурӑннӑ пулас. Мӗне хула йӗри тавра ӗнтӗ авалхи пӑлхарсем ҫӳмесем тытса ҫавӑрса ӗнтӗ сыхлӑх ҫӳми ӗнтӗ. Питӗ вӑл тӗлӗшпе вӗсем ӑста пулнӑ. Калӑпӑр икӗ рет хурса тухаҫҫӗ юман кӗрешӗсене, ҫирӗп кӗрешсене. Вӗсен сарлакӑшӗ хушши ӗнтӗ парлашапа тӑрантаспа ҫӳремелли сарлакӑш пулнӑ. Вара варрине ҫӗр тултараҫҫӗ. Вӑл никам ҫӗмӗрсе кӗрейми питӗ ҫирӗп-мӗн крепость хӳми пулнӑ. Унсӑр пуҫне ӗнтӗ ҫӗрӗ тата вӗт-ха калӑпӑр мӗн хытса ларсассӑн вут сулпи хытса ларать. Виҫе хутлӑ пулнӑ тата ҫав. Виҫе хутлӑ пулнӑ.
Виҫӗ вал унта куртӑм вӑрӑта. Виҫӗ вал, виҫӗ хӳме пулнӑ ӗнтӗ. Кашни хӳме хушшинче, хӳме умӗнче тата канавсем пулнӑ. Канавсенче ҫӗр пулнӑ. канавсенче те все мар шыв пулнӑ. Вара ҫав мӗнрен калӑпӑр утек шывӗнчен пуҫтарнӑ ӗнтӗ. Ҫав канав урлӑ тӑшман каҫрӗ пулсассӑн ҫӳме патне ҫитиччен тата шальчасем парса тухнӑ. Мӗншӗн? Вӑл калӑпӑр утпа пыракан тӑшмана тытса чарма ятарласа тунӑ пулнӑ иккен. Питӗ вӑйлӑ хӳтлене хула пулнӑ вӑл. Питӗ вӑйлӑ хӳтлене эпир ӑна утса тухрӑмӑр тӑршшӗпех. Пӗр сехет хушшинче утса тухрӑмӑр. хула йӗри-тавра балпа. Вара валӗсем тӗленсе каймалла, халь те питӗ сӗвек. Чикеленсе кайма пулать, упаленсех параспа ҫӳлелле. Тӗлен ҫав тӗлӗнтерсе пилӗк хапха шутласа кӑлартнӑ пек монда пилӗк хапха пулнӑ пек туйӑнать. Пилӗк хапха.
Вӑл тӗрӗссипе тӑватӑ хапха пулмалла та ӗнтӗ. Ну тен, тен кайран чавнисем те, шапшулӑхсем чавнисем пулнӑ тен. чавнисем пулӗ.
Ҫав пулма пултарать апла пулсассӑн. Вара хӑй вӑхӑтӗнче калӑпӑр Сӑвар хулинче Атӑлҫи Пӑлхарстанӗ патшалӑхӗ пӗтнӗ хыҫҫӑн, саланса кайнӑ хыҫҫӑн пӗр вӑхӑтра вӑл питӗ вӑйланса кайса Атӑлҫи Пӑлхарстанӑн хӑйне евӗрлӗ шӗкӗр хули те пулма тытӑннӑ. Ӑна та калас пулать. Ҫавӑнпа Сӑвар хулин пӗлтерӗшӗ пирӗн халӑхшӑн питӗ пысӑк. Ун пирки акӑ ҫак кӗнекере авалхи чӑваш хулисем ятлӑ ӑна малтан кӑтартрӑм ӗнтӗ пӗр мӗнре, тепре кӑтартам-ха ку передачӑра. передачӑна пӑхакан ҫынсене, калӑпӑр, кам та пулин авалхи чӑваш хулисене вулас тет пулсассӑн, тархасшӑн ҫак кӗнеке илсе вулама пултаратӑр. Ку кӗнеке Вучах хаҫат редакцийӗнче тата Чӑвашсен обществӑпа культура центрӗнче пур. Вот кунта ҫырса кӑтартнисене пӑхсассӑн, вот ибн Фадлан вӑхӑтӗнче асӑнман тесе калаҫҫӗ ӗнтӗ, анчах та Якку тӗпчевҫӗ вуннӑмӗш ӗмӗрте Сӑвар хулине асӑннине калать.

Эпир каланех ӗнтӗ, ҫавӑн пекех пырать. Ҫирӗплетеҫҫӗ историксем.
Ҫапла.
Унсӑр пуҫне Смирнов профессор питӗ нумай Сӑвар хули пирки калать. Сӑвар хулинчи ҫуртсене те пӑрӑх тӑрӑшши пыни пирки калаҫҫӗ. Унта питӗ чаплӑ ӑстасем пурӑннӑ, керамика, кирпӗчрен, тӑмран пулнӑ. Хитре мансем савӑт-сапа питӗ нумай пулнӑ. Тимӗрҫсем ӗҫленӗ. Хӗс, кӳпе, кольчуга питӗ чаплӑ тунӑ.
Вара ыйтса пӗлес килет, ҫак хуласене эпир халь кӑтартрӑмӑр телекуравҫӑсене. Кам ӳкернӗ-ха ҫак хуласене?
Вот ҫак виҫӗ хула, виҫӗ передачӑра кӑтартрӑмӑр ӗнтӗ. Ҫав хитре ӳкерчӗксене пирӗн чӑваш халӑх художникӗ Владимир Иванович Агеев тунӑ. Эпир унпа чылай ӗҫлерӗмӗр. Чылай ӗҫлерӗмӗр. Вот авалхи чӑвашсен чаплӑ ҫыннисен портречӗсене, хулисен ӳкерчӗкӗсене турӑмӑр. Вара пурӗ пирӗн пулчӗ вӑл икҫӗре яхӑн ӳкерчӗк. Ҫак ӳкерчӗксене пурне те пӗрле пухса ӗнтӗ, ҫак эп ҫырнӑ япаласене пурне те пухса халӗ Чӑваш патшалӑх издательстви уйрӑм кӗнеке кӑларать. Вӑл кӗнеке ячӗ «Авалхи чӑвашсен» ятлӑ. Вӑл вӑтӑр листа, хулӑн, хытӑ хуплашкаллӑ кӗнеке пулать. Вӑл шӑпталӑп ӗнер Владимир Иванович Агеев юлашки пӑнтине лартса, юлашки ӳкерчӗке юлашки пӑнтине лартса издательствӑна пырса пачӗ пӗтӗм ӳкерчӗкӗсене. Питӗ лайӑх, питӗ лайӑх. Пӗр вӑхӑт эпир кӑтартнӑччӗ ҫав чӑвашӑн авалхи чи чаплӑ ҫыннисене пӗр передачӑра. А, тӗрӗс.
Ҫак передачӑра та кӑтартсан ҫавсен мӗнле калас портречӗсене кӑтартсан питӗ лайӑх пулнӑ пулӗччӗ эпир режиссера кӑтартма йытар-ха ҫав. Пирӗн авалхи чӑвашсен сӑваплӑ ҫынсен сӑнарӗсене, пичӗсене, куҫӗсене курар-ха. Ой, кунта... Питӗ пӗлсе ӳкернӗ пек туйӑнать мана. вӗсене Владимир Иванович. Эп хӑш-пӗр ҫине пӑхап та калӑпӑр, ну, ылтӑн пек пирки шухӑшласа каяп, калӑпӑр, ылтӑн тейӗч калаҫрӑмӑр ӗнтӗ, Валем хуҫа, урӑхла халь курма та ҫук. Халь мӗнле пулчӗ ӗнтӗ вӑл ҫавӑн пек ӗмӗрлӗхе пулса юлать. Ӑна вӑл ахальтен кӑна мар вӗт, вӑл ҫырса хӑварнисем пур пӑртак та пуласси, ҫавсене пӗтӗмпе шута хурса тунӑ.
Питӗ хаклӑ. Питӗ хаклӑ сӑн-питсем. Акӑ, Алмас патша.
Алмас патша вӑхӑтӗнче ӗнтӗ шӑптӑлӑп чӑваш патшалӑхӗ ҫак авалхи чӑваш патшалӑхӗ Атӑлҫи Пӑлхарстан пӗтӗмпе йӗркеленсе ҫитсе ҫирӗпленсе кайнӑ. Ҫавӑнтан пуҫласа ӗнтӗ эпир чӑваш патшалӑхне шутлама тытӑнатпӑр. Кӑҫал пин те ҫӗр ҫул тултарать.
Тавтапуҫ, Михаил Николаевич. Питӗ лайӑх калас тартӑр. Мӗн калас килет ман калаҫӑва вӗҫленӗҫемӗн? Эп шутлатӑп ҫав пӑлхар, пӳлер, сӑвар ҫӗрӗсем. Авалхи чӑваш ҫӗрӗсем вӗсем пирӗн сӑваплӑ ҫӗрсем. Эпир тупа тумалли ҫӗрсем. Ҫав ҫӗрсене тепӗр хут татах асилтерсе калас килет. хамӑр тӑвансене. Ҫавӑнта кайса пирӗн тасалса килмелле, ҫавӑнта пуҫа таймалла. Кашни ҫулах ҫапла кайса килмелли пултӑрччӗ тесе каласшӑн эпӗ. Михаил Павлович, юлашкинчен ҫакна хушса каласшӑн. Вот калӑпӑр, историе пӗлетпӗр ӗнтӗ. Польша ҫӗршывӗ, Австри, Венгри тата Германи, Раҫҫей ӗнтӗ Польша ҫӗршывне виҫе пая пайласа пӗтереҫҫӗ. Виҫӗ хутчен пайлаҫҫӗ. Польша ҫӗршывӗ пӗтет. Ҫавӑн чухне Польша патриотӗсем Италире пуҫтарӑнса шухӑша каяҫҫӗ. Мӗн тумалла? Мӗнле халӑха ҫӑлса хӑвармалла? Патшалӑх ҫук. Патшалӑх ҫук, халӑх вӑл пӗтме пултарать. Вара чи кирлӗ, чи тӗрӗс меслет вӗсем шутласа кӑлараҫҫӗ. Истори те тӗпчемелле. Историлле романсем ҫырмалла, историлле юрӑсем ҫырмалла. Халӑх историне тӗпчетӗр. Историне пӗлсессӗн халӑх вӑйлӑ пулать. Хӑҫан та пулин эпир никама пӑхӑнман сӗнсе илетпӗр пара тесе калаҫҫӗ. Ҫавӑн хыҫҫӑн вара Генрих Ҫенкевичӑн историллӗ романӗсем тухма тытӑнаҫҫӗ, Немцевичӑн историллӗ юрӑсем тухма тытӑнаҫҫӗ. Чӑнласа та халӑх хӑй пысӑк халӑх иккенне, историллӗ халӑх иккенне поляксем ҫавӑн ҫине ӑнланса илеҫҫӗ. Ҫавӑнпа вара Генрих Ҫенкевич пирки ҫавӑн пек калаҫҫӗ. Е Генрих Ҫенкевич поляксен характерне ҫав тери тӗрӗс ҫырса кӑтартнӑ теҫҫӗ. Е поляксен характерӗ Генрих Сенкевичӑн историллӗ романизм тӑрӑх пулнӑ теҫҫӗ. Вот ҫакна шухӑшласа эпӗ чӑваш халӑхӗн историне ҫутатса паракан историллӗ романсен пӗр пысӑк ярӑмне туса пӗтересшӗн. Вӑл вун икӗ романран тӑрать. Пӗрремӗш романӗ пирӗн эрӗчченхи саккӑрмӗш ӗмӗр ҫинчен. Ӑна ҫырнӑ эпӗ, вӑл тӑван Атӑлта пичетленчӗ. Иккӗмӗш романӗ пирӗн эрӗчченхи тӑваттӑмӗш ӗмӗр Александр Македонский тапхӑрӗ. Ку роман та пичетленӗ тӑван Атӑлта. Тепӗр романӗ Алтай таврашӗнчи пурнӑҫ ҫинчен. Чӑваш чӗлхесем ҫав чухне пӗрремӗш хут патшалӑха чӑмӑртанаҫҫӗ моде вӑхӑтӗнче. Ҫавӑн ҫинчен ҫырнӑ. Полда Тӑван Атӑл та халь кӑҫал пичетлетмелле ӗнтӗ. Пичетлетпӗтӗсем Тӑван Атӑл редакторӗ сӑмах пачӗ. Хун тапхӑрӗ ӗнтӗ. Хун тапхӑрӗ. Вара ытти романсем ӗнтӗ ҫак Атӑл тӑрӑхӗнче пулса иртмелле. Ҫак хуласем, эпир сирӗнпе калаҫнӑ хуласем пурте унта пулаҫҫӗ. Эпир асӑннӑ чаплӑ чӑваш ҫыннисем пурте унта пулаҫҫӗ.
Ӑнӑҫу сунатӑп, Михаил Николаевич. Тавра пучах.
Сирӗн кӗнекӗрсем, Ҫак портретсене кӑтартрӑмӑр. Пирӗн чӑвашӑн чаплӑ ҫыннисен сӑнӗсем, ӳкерчӗкӗсем пурин чӑвашӑн килӗнче пулччӑр вӗсем. Тӗрӗс.
Вӑл кӗнеке вӑл турӑшпи иккен. Кӗнеке пусассӑн ҫав кӗнеке темскерле писатель кӗнеке ҫырнӑ чухне пӗтӗм хӑйӗн вӑйне, пӗтӗм чун-хавалне парать. Ҫавӑнпа кӗнекере чӑн-чӑн талантлӑ кӗнекере ҫав писатель чунӗ, хавалӗ пурӑнать те ҫав хавал вулакан патне куҫа пӗлсе шутлатӑп эпӗ. Ҫавӑнпа кашни чӑваш килӗнче чаплӑ чӑваш кӗнекисем пулччӑрччӗ. Ҫапла ҫеҫ хушса калатӑп, Михаил Николаевич Кулашкинчен. Эпӗ шутлатӑп, патшалӑх вӑл хӑҫан пулать? Вӑл хӑҫан чӑвашӑн кӗнеки пур? Ҫавӑн чухне анчах чӑвашӑн патшалӑхӗ пулать. Апла пулсассӑн ҫавна кӑшт тӳрлетсе кӑштах каласшӑн, истори кӗнеки пулсассӑн ҫав истори кӗнеки пирӗн патшалӑх кӗнекисене вырттӑр. Тавтапуҫ сире пирӗнпе пӗрле пулнӑ. Тавтапуҫах сыв Тавтапуҫ сире те, Михаил Николаевич.